Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sena ta' tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser nospita lil Mireille Estelle Camilleri, koordinatur artistiku fi ħdan Teatru Malta. Fil-fatt l-arti u t-teatru hija passjoni u professjoni komuni għal ħafna membri tal-familja ta' Mireille. Fil-fatt il-maħbub u qatt minsi Zep Camilleri jiġi t-tiju ta' Mireille. Lil Mireille jekk ma ssibhiex it-teatru, issibha ħdej Constitutional, iż-żiemel tal-galopp tagħha. Kellhom kompetizzjoni, il-ġimgħa li għaddiet. Mireille kuntenta bir-riżultat li ġabu. Niltaqgħu ma' Mireille minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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
United Colors of Benetton. Serimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Serimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We are Cosmopolitan Developments.
Total Tools Malta.
Ommima, nutrienti u konvenjenti.
Is-sena ta' tajba u nilqakom għal prime time illum 13 ta' Deċembru 48 anniversarju minn meta Malta saret Repubblika. Ħafna minnkom gawdew festa pubblika, illum ħafna minnkom baqgħu għaddejn bil-preparamenti tal-festi tal-Milied u żgur li ħafna minnkom ukoll investew il-ħin biex setgħu jkomplu jixtru ir-rigali għall-għeżież u qrabat tagħhom. Il-mistiedna tiegħi llejla, l-kulur favorit tagħha huwa l-isfar. Toħlom ħafna, kemm meta tkun rieqda, kif ukoll meta tkun imqajma, u meta ma tkunx it-teatru, isibha ħdejn iż-żiemel tal-galopp tagħha, Constitutional. Nilqa' miegħi lil Mireille Estelle Camilleri. Hello Mireille. Hello. Kif int?
Kollox sew, kif int? Is-serata tajba, jiena tajjeb, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek, isma' vera li l-kulur isfar huwa l-favorit tiegħek? Iva, vera.
Issa jien għamilt naqra riċerka fuq in-nies li jħobbu l-isfar. U normalment in-nies li jħobbu l-isfar huma individwu. Individwi li jħobbu jikkrejaw ideat ġodda u jaqsmu ma' ħaddieħor. Taqbel? Naqbel ħafna, insomma għalija nnifsi naqbel ħafna kieku jiena. Mireia, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak jien ma' tradizzjoni ta' Prime Time.

Pietà. Imma noqgħod Ħ'Attard. Toqgħod Ħ'Attard.
Professjoni. Professjoni, bħalissa qiegħda naħdem ma' Teatru Malta, naħdem fit-teatru.
L-arti u t-teatru hija professjoni komuni għal ħafna membri tal-familja tiegħek. Iva, iva, ta' żgur. Jiena ma tantx jafuha di ħafna nies imma jiena għandi tiju, kelli tiju, Alla jaħfirlu, iż-Żepp. Camilleri, U allura l-arti hija parti minn ħajti, ilha hemmhekk minn mindu kważi twelidt. Hekk kif tiddiskrivih lil Żepp, li tant kien maħbub, bħala ziju? Għax ħafna nies jafuh bħala Żepp, imma jiena kont nafu bħala Uncle Joe. Allura. Differenza kbira! Fenomenalment.
Allura Uncle Joe għalija dejjem kien ċajtier, dejjem kien iħobb jitlob, jinstigana biex nikkreaw l-arti jekk hux inpinġu, jekk hux niktbu, jekk hux nivvintaw xi teatrin fil-Christmas jew fl-Easter, konna nivvintaw minn kollox miegħu. Kellu ħolma għall-familja kollha. Iva, iva.
Il-ħolma tiegħu kienet li nsiru truppa bħal tal-circus, noqogħdu nduru. flimkien, il-mużiċisti, min jikteb, min jikkrea s-sets, min jidderieġi, min ikun attur, u konna nkunu truppa kamilleri għaddejjin induru madwar Malta Għawdex u lil hinn. Mirej, inkun korrett jekk niddeskrivi l-professjoni tiegħek bħala l-persuna, l-individwu li jirnexxielek b'mod loġistiku tfassal u twettaq l-idea artistika tal-artist? Ekku, eħe, eżatt, għedtha preċiżament. Bażikament jiena xogħli f'Teatru Malta hu li namministra u b'xi mod l-idea artistika li tkun qiegħda fis-sema, il-kunċett, irrid b'xi mod inniżilha u ssir reali hawnhekk fid-dinja tagħna. Ħdimt ħafna produzzjonijiet teatrali, però Għal ħafna raġunijiet, laryngia mekkanika tibqa' f'qalbek għal ħafna raġunijiet. Eżatt, kienet kelli 24 sena, jiġifieri kont għadni vera żgħira, kont għadni qed nibda f'dax-xogħol u niftakar il-Shawn Buhagiar kien id-direttur u qeleb kollox ta' taħt fuq b'mod pożittiv. Niftakar parti minnha kellna nġibu erba' fridges bojott illi bla bla logos bla xejn u jiena bażikament domt xahar dumpster diving nipprova nfittex dawn l-erba' fridges għal Teatru Malta għal dil-produzzjoni. Loġistikament kienet kumplessa dik il-produzzjoni. Kumplessa iva, kellna qlibna il qlibna il it-teatru tal l-eks MITP ħafna nies jafuh, il-VCT, il-Belt qlibnieh ta' taħt fuq għamilnieh ġo club qisu, tfajna dal-fridges fuq platforms, tfajna n-nies fin-nofs, literalment ikkreajna venue, ikkreajna venue, clubbing scene ġewwa teatru li rari ssib. Din is-sena, Mireille, għalikom ta' Teatru Malta kienet sena impenjattiva. Iva. Kellkom ħafna produzzjonijiet differenti. Kellna kellna pożizzjonijiet li jmorru letteralment minn tema għall-oħra. Kellna produzzjoni fuq Tony Drago, kellna kellna Trikki Trakki wkoll li jsir kull sena, kellna produzzjoni ta' Bertolt Brecht ta' Ma' Kuraġġ, kellna l-Fidwa tal-Bdiewa ta' Sur Nin u kellna l-Għarusa. Li hu interessanti l-produzzjonijiet tagħkom, il-produzzjonijiet ta' Teatru Malta, mhumiex it-teatru konvenzjonali. Jekk naħseb nista' niddeskrivi li kull produzzjoni għal min jiġi jaraha tkun esperjenza iktar milli sempliċiment teatru. Ekku, ekku, ekku. Nħobbu aħna nħobbu nippruvaw nikkreaw esperjenzi, mhux biss just teatru. Minħabba l-fatt li għalina l-esperjenza tat-teatru għandha tibqa' fil-memorja tal-udjenza. Minn mindu inti xtrajt it-tickets sa kemm toħroġ bil-programm tagħna, sa kemm toħroġ bil-programm tagħna barra mill-venue, għandek tħossok qisek mort fuq journey magħna, ħadnik fuq journey magħna, mal-atturi, mal-produzzjoni. So għalina L-esperjenza hija pjuttost importanti. Għajnejja waqgħu mill-ewwel waqt meta ftaħt dan il-programm fuq l-ewwel produzzjoni għas-sena 2023. Hekk hu, hekk hu.
Lupu Naġa.
Lupu Naġa, iva.
X'nistennew minn ħa jiġi jara fl-aħħar ta' Jannar? Mela, Lupu Naġa, bħalma naħseb ħafna nies jistgħu jieħdu mit-titlu, huwa dwar Il-kwistjoni ta' lil min għandek tafda. Hemm dik il-frażi bl-Ingliż a wolf in sheep's clothing. Għandha x'taqsam ma' dak il-kunċett. Skript oriġinali jekk ma sejjer żball. Skript oriġinali miktub minn Simon Spiteri u wkoll ħadd iddiriġih ukoll flimkien ma' Du Theatre. Jiġifieri verament onorati li qed naħdmu ma' nies eċċellenti.

Mireille, kull produzzjoni taħdimha bil-qalb. Iva. Imma l-festival Trikki Trakki, taħdmu naqra iktar bil-qalb. Iva, da żgur. Għalija, waħda mir-raġunijiet għal xiex jiena verament inħobbu dal-festival huwa għax huwa teatru krijat mit-tfal għat-tfal. U huwa Kunċett li, ngħidlek il-verità, iż-żebb kien vera jħaddan f'qalbu li t-tfal jikkreaw u qed jikkreaw għalihom infushom. Trikki Trakki huwa festival li ilu għaddej issa ħa nidħlu għas-sitt sena fejn sitt skejjel jiġu magħżula madwar Malta u Għawdex, privat, pubbliku u anke tal-Knisja jistgħu japplikaw. Infatti għadna kemm għażilna l-iskejjel u daqt inħabbruhom. U u hemmhekk imorru through a journey basically magħna fejn jitgħallmu kif iridu jikkrejaw teatru mis-set design, mill-kostumi. Esperjenza kompluta ta' kif jinħoloq it-teatru. Eżatt, minn wara l-kwinti sa Sa quddiem fuq il-palk. Meta tibda tara dat-tfal, Mireille, min jaf kemm tgħid lilek innifsek kemm tixtieq li meta kont tfal inti kien hawn opportunitajiet hekk.
Da żgur, verament inħossni onorata li qed nagħti dik l-opportunità Meher. Dik in-nagħqa ta' tingiża hekk f'qalbek tħossha. Tixtieq li kienet teżisti.
Eżatt. Mireille, meta ma nsibukx it-teatru, insibuk ħdej Constitutional. Iva.
Wara t-teatru mmur għall-istallel jiena. Infatti daqt immur issa. Kemm ilu għandek Constitutional? Ma tantx ilu għandi. Nkun onesta. It's very, very much a recent, a recent.
Però qabel kont diġà tirkbu lill-Constitution, le? Iva, iva, da żgur, da żgur. Bdejt jiena nirkbu u wara ftit ħassejt u anke naħseb u wkoll ħassejna li konna f'partnership tajjeb, friendship tajba u li stajna Sajt jiena nieħu dik l-opportunità li ninvesti fih u jinvesti fija. Ħa jkollna nieqfu għal waqfa żgħira ta' riklami, però kif niġu lura nixtieq li nitkellmu iktar fuq dal-fatt dwar kemm il-żwiemel iħossu u kemm għandhom memorja tajba. U rrid nisma' naqra wkoll kif mortu l-kompetizzjoni li kellkom il-ġimgħa li għaddiet. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, iqfgħu hemmhekk.
Minħabba fl-artrite, il-ġogi affettwati jibbiesu u l-movimenti jisiru ta' tbatija. Flexicep jillubrika l-ġog u b'hekk jelimina l-uġigħ u l-ebbusija assoċjata mal-artrite. Staqsi għal Flexicep għand l-ispiżjar. Issa bi prezz imraħħas ta' 15-il ewro

Total Tools Malta, segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopop Ommi Ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-fridge u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop Ommi Ma, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata Grazzi għas-sopop friski, Ommi Ma. Soup so good, everybody wants some.
The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt.
Flexisec jelimina l-oġieħ u l-ebbusija assoċjata mal-artrite. Issa bi prezz imraħħas ta' 15 euro u 45 ċentezmu.

Nilqakom lura għal Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Mirej Camilleri, eh, koordinatur artistiku fi dan eh, Teatru Malta, bdejna tkellmu dwar il-produzzjonijiet differenti li kellkom Teatru Malta u qabel waqfna r-riklami bdejna tkellmu dwar iż-żimel tal-galop tiegħek. Constitution għandha ħafna kurżitajiet ħankompli nsaqsik minn ftit ieħor. Lilkom li qed issegwuna mid-dar jekk għandkom kelb jew qattus id-dar, Infakkarkom li tistgħu tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna miġjuba lilna grazzi għal Purina Pro Plan, fejn biex tipparteċipaw, sempliċi ħafna, tridu tibagħtulna ritratt tal-kelb jew tal-qattus tagħkom bit-tema Il-Milied u dan ir-ritratt tibagħtuli permezz ta' Facebook jew inkella Instagram bħala messaġġ privat u ladarba tipparteċipaw imbagħad ovvjament nawguralkom ir-riżq jiena u nispera li tkunu intom ir-rebbieħa tisimgħu mingħandna fil-ġranet li ġejjin ladarba jgħaddu il-festi tal-Milied. Mireille, bdejna nitkellmu dwar iż-żiemel tiegħek, Constitutional, tkellimna wkoll kif kellkom kompetizzjoni l-ġimgħa li għaddiet. Il-minuti ta' qabel tibda kompetizzjoni, x'ikun għaddej minn moħħok?
Jiena nħobb nieħu ħafna mit-teatru. Ħajti t-teatru, imma nħobb nieħu ħafna mit-teatru fis-sens li bħal meta attur ikun irid jitla' fuq il-palk u jagħmel il-parti tiegħu jew il-parti tagħha, ġeneralment ħafna nies ikunu jkollhom bżonn jingħalqu fihom infushom u they zone out and they focus on the role. Jiena nħobb nagħmel l-istess imma fuq żiemel. Inħobb illi fl-aħħar ħames minuti qabel ma nkun qed ħammur għall-kompetizzjoni biex naqbeż, nieħu gost li nieħu l-aħħar ħames minuti, Miegħi nnifsi, indur l-affarijiet kif suppost, nagħmel checklist f'moħħi u nikkalma, I zen out. Darba qrajt artiklu fuq iż-żwiemel li kien jgħid li vera huma annimali sensittivi, jħossu ħafna dak li jkun għaddej minnu s-sid u għandhom memorja inkredibbli. Int, li għandek żiemel, temmen, taqbel ma' dan? Iva, naqbel, ħa nkun onesta, għax meta mmur l-istallel u nkun qiegħda forsi jkolli xi problemi fuq moħħi jew xi ħaġa hekk, inħoss li jħoss li qed li qed li qiegħda naqa' f'burta ta' ħażina u jaffettwahom dawn l-affarijiet. I mean, ħafna drabi hemm din hemm din riċerka li saħansitra jgħidu illi ank iż-żiemel jista' jħoss anke dubbiena fuq fuq daru. Jiġifieri tista' timmaġina kemm huma sensittivi mhux biss għal affarijiet fiżiċi imma wkoll għal affarijiet ta' enerġija. bejn u s-sinerġija ta' bejn ir-rikkieb u ż-żiemel. U hija ħasra hux vera li ovvjament meta nibda nisma' sitwazzjonijiet u kemm huma annimali sensittivi meta tibda tisma' eżempju żwiemel li jitħallew fix-xemx eċċetera hemmhekk tibda tirrealizza hija ħasra kemm ibatu. Tibda tirrealizza kemm ikunu qed ibatu probabbli qed ibatu u qed iżommu kollox fihom infushom ukoll. Li jkollok żiemel huwa mpenn, però għalik huwa l-isbaħħin tal-ġurnata. Iva, iva hekk hu għax naqta' kollox kompletament u just niffoka fuqu u fuqi. I zen, I zen out, I zone out and I zen out miegħu. Mireille, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, nawguralek ir-risq għax-xogħol teatrali tiegħek, nawguralek ir-risq għall-kompetizzjonijiet li ġejjin ma' Constitutional, u nixtieq li forsi nsibu naqgħa ħin ħa nerġa' niltaqa' miegħu jiena Constitutional. Kif inhu soċjali hekk meta jiltaqa' ma' nies ġodda. Ħafna, ħafna, fessut ħafna, eh, fessut. Mela niġi niltaqa' miegħu żgur. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, fil-fatt grazzi għall-Cucina d'Oro ħa nittoppjawlek il-pantry tiegħek, tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek, Toħroġ togħma perfetta kif ukoll grazzi għal Benessere Spa għalik għandna numru ta' trattamenti biex tmur Benessere Spa, tmur hemmhekk tirrilassa u toħroġ minn hemmhekk mimlija enerġija u ħafna vibes tajbin. Grazzi għal Yogiti, ħa nibagħtuk minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin għax fil-fatt għalik għandna selezzjoni ta' te naturali li ovvjament biex tagħlaq il-ġurnata f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ minn Yogiti u Yogite tajjeb kif ukoll grazzi għal Matalan Għandna stocking filler għalik biex żgur tiċċelebra dawn l-istaġun tal-festi bl-aqwa mod u ndaħħluk vera fl-atmosfera issa li qegħdin daqshekk viċin tal-Milied. Grazzi għal Matalan. Grazzi, grazzi ħafna. Is-serata t-tajba. U lilek ukoll u lill-telespettaturi tagħkom. Grazzi lil Mireille, lilkom grazzi wkoll talli kontu qegħdin miegħi llejla. Ħa nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom. Għal għada, tinsewx inkunu qegħdin hawnhekk fit-tmienja u għaxra ta' filgħaxija, jien ngħid grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u tinsewx, għada nerġgħu nkunu qegħdin hawnhekk b'edizzjoni oħra ta' Prime Time b'aktar mistiedna interessanti. Għada ħa jkolli mistieden li lura fl-2014 rajnieh fir-reality show ta' Maria De Filippi Amici. Settembru li għadda, Michele iżżowweġ lil John, Malti. Nisimgħu l-istorja kollha ta' Michele għada fit-tmienja u kwart hawnhekk fuq Prime Time. Sadanittant nixtieqlkom il-lejl it-tajjeb, grazzi talli kontu miegħi u saħħa.